Mo leleng la Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa, Modimo, Wena Motsebi wa maphelo a rena, re a Go leboga, Kriste, O ile wa re phološa maphelong a rena ka moka. Le Leuba leo le re wetšego senatla sa legodimo, ke Wena o tsebilego gore ka ye nako go tla ba ka wona mokgwa wo. Efela, ka tšhireletšo ya Gago, re ile ra phologa. Le bao ba sa phologago, Modimo, ke kgopela gore ba dutše le Wena mo ba lego gona. Tšohle tše, re di bea, re di kgopela Leineng le le maatla la Morena wa rena Jesu Kriste. Ke kgopela le gona gore o nkapeše ka maatla mmabaledi wa go loka, e re seo ke se bolelago e be malaeledi a molomo wa gago, ka Kriste Mophološi wa rena. Amen. Re tlilo hwetša palo ya lentšu la rena ya lehono go pukung ya Mateu. Yona ke Mateu wa bone, temana ya lesome seswai go ya go masome pedi pedi. Tlhogo ya taba e re, Jesu o lekwa ke diabolo o thoma modiro wa gagwe. Ya re ge a šika le lewatle la Galalia, a bona banna ba babedi, barwa ba motho o tee, e be e le Simeone e a reetšwego la Petro, a na le Andrea ngwanabo. Ba be ba rea malokwa a bona lewatleng, gobane e be e le barei ba lihlapi. A bolela le bona a re, Ntateleng, ke le dire barei ba go phutha batho. Ke moo bona ba napilego ba tlogela maloko a bona, ba mo latela. Ge a tloga moo, a bona ba babedi ba bangwe, barwa ba motho o tee, e be e, e be e le Jakobo morwa wa Tsebedio le Johane ngwanabo. Ba be ba dutše lewatleng la Tsebedio tatabo, Ba hunaganya maloko a bona mme a ba bitša. Bona ba napa ba tlogela leselawatle la tatabo mme ba mo latela. Ka leleme la Sejahlapi yona e balega ka tsela ye. Hlogo e re, The Temptation of Jesus. We'll read from verse 18 to 22. Jesus

Se re dibarileng tše bana, bana bešung, di re bontšha ka mokgwa wo Morena Jesu a ilego a bitša barei ba dihlapi a ba fetoša barei ba batho. Se ke se kwešišang ke gore gantši Jesu o re ge a sepela o khubana bana ba motho. Bana ba motho ba dutše gabotse ba, ba, ba šoma mmogo. Ke ka moo Modimo a ratang gore go bose jwang go bona bana ba motho Bathabi ba thabišane le rena. A re ithuteng ka ditemana tše, gore Morena Jesu ga nke a tla a ba botšiša a re, Na le ile la ipobola na? Na le kolobeditšwe na? Na le tsena kereke efe na? Efela o ile a bona a ba rata, a ba botša a re, Tlogelang maloko a lena, ke le, ke le ruteng go thea batho. Ke ka moo le sefela sa rena se bolelago se re, A re yeng le Jesu bana bešo, Mong wa rena yo re mo ratago. Ge ntše re sepela le Morena Jesu, re tlilo bona lesedi, re tlilo hlalefa, re tlilo tseba ditsela tša Modimo tšeo di re išago bophelong bjo bo sa feleng. A nke re se ke ra fela pelo bana bešong, segolo thata ke gore a nkeng re se ke ra inyatša, wa re, Ge nna ke le mmotlana ka mokgwa wo, a nna Jesu o tla mpona na? Le kopelo ya bolela e re, Ga ntše o sisa ba bangwe, Morena wa ka, le nna o se ntebale. A re ithuteng gore le ka nako e ya leuba, Morena Jesu ga a ka a re lebala. O na le rena ka nako tšohle. Sa rena ke gore mesong ka moka, mesong ka mehla ge re, ge re tsoga, re ithute go leboga re re, Modimo, ke a leboga. O ntšhireleditše bošegong bja maabane, o šireditše le ba lapa la ka. Ka, ka, ka tšona tšeo ka moka, Modimo o tlo ba le rena, gomme A tla a re phološa mo re lego gona. Go se na taba gore ke seemo sefe se o lego mo go sona, Modimo ge A go bitša gore o Mo latele, O tla go bitša. Go se na taba gore o rutegile bokangkang, ge Modimo a o nyaka, O tla o šomiša, gomme o tla halalela Legodimong, o tla halalela mešomong ya Gagwe ka moka. Seo o tla bego o se ruta batho, Ke seo Modimo a tla bego a o file maatla ka sona. Ge o re, Nkapeše ka maatla, Modimo o tla go apeša ka maatla ao a sa felego. Re ithute gore ka nnete, ka mehla le ka matšatši, ge ntse re, ge ntše re tsoga mesong ye mengwe le ye mengwe, Modimo o re fa maatla a maswa modimo o re fa maatla a gore re kgone go mo direla re seke ra ikobonya e re seka ra a ah, nna ebile ka kerekeng ke nna ola ke dulang ka morago aowa nna ebile ka kerekeng le go apara ga se ke apara modimo ga a re e tla nna go nna ge o apere a re e tlang go nna lena bao le imelwago ke tle ke le role merwalo yeo re lego mo go yona Re rwele merwalo, bana bešung. Re rwele merwalo, re ithweša merwalo. Re bona ge manaba a lena e re, e re batho bao re ba lebeletšego. Re lebala gore manaba a rena ke motho wa rena wa leng ka gare, o e leng gore re ikagetše dintlwana ka gare go dipelo tša rena. Re nnetše o bolela gore, A, wa tseba, ge e le o yena o, aowa, nka se tsoe ke mo tshwaretše. Ge e le o yena o, aowa, nka se tsoe ke dirile botsalano le yena. Re lebala gore le rena re batho, re dira diphoso. Re direla Modimo phoso ka nako tšo tšohle. Efela o tla go rena a re, Ntateleng, ke le dire barei ba batho. Le ka re le rena ka sebaka se, Ngwanešu, anke re, re, re mmote Modimo, re tsebe gore ka le lengwe la matšatši O tlo tla a re, Ntatele, ke o dire morei wa batho. E se gore O o dira morei wa batho literally, e le gore O o tšea o a o šomiša a re, Etla o šome le nna mo ke lego gona, gobane Modimo o a re rata ka moka. Mogau wa Modimo o re lekana ka moka ga rena. Ga o no yo a šalelago ka ntle. A re ithuteng ka ona mantsu a gore re se ke ra ikobonya, re tsebe gore re sepele le Jesu bana bešo, Mong wa rena yo re mo ratago. Gobane ge ntše re sepela le Jesu, tšohle di tlo loka mo tseleng. A e se gore re ya go yena re hlwekile, re ya go yena re le ka dibe tša rena, Efela yena o tlo re hlwekiša mo tseleng yeo re sepelago mo yona. Anke re ithuteng gore ka mehla le ka matšatši re bitšeng yena feela, e be yena Mohomotši wa rena. Ka mantšu ao ke re, bana bešo, homotšegang le tsebeng gore le tlo sepela le Jesu mo tseleng yeo a sepelago mo go yona. Re ka tšhaba eng? Re tla, re ka boifa eng? Ge Modimo a le go nna, ke boifa eng? Tšohle tše re di bea leineng le le maatla la Morena wa rena Jesu Kriste. Amen. A re rapeleng. Go tšohle tšeo o re direlago, Modimo wa ka, re a bona senatla sa legodimo, e bile re a leboga, Modimo wa ka wa phelang. Re sentše re kgopela wona mogau wa gago, Modimo wa ka. Re kgopela le ona mahlatse, Modimo wa ka, wena seabi sa mahlogonono. Re abele ona mahlogonono ao senatla sa legodimo. Re phadimišetše sefahlogo sa gago, Modimo wa ka wa phelago, re bonagale re le batho setšhabeng. Re bonagale re le batho go batho ba bangwe mmabaledi wa go loka. Segolo thata re ithute gore lenaba le ka gare go rena. Lenaba ga le mo mo bathong ba re ba lebeletšego gobane ka nako tše dintši re hloa batho ba ba senago molato. Efela Modimo wa ka re re a nke o re thuše go sepela ka tsela ya nnete yeo e išago bophelong bjo bo sa felego. Tšohlehle mmabaledi wa go loka re di bea leineng le le maatla